Yr her ni'n rhoi yn hunain eleni yw sut i ni'n mesur cynnydd disgybl, a mae hwn yn her enfawr. Uh, yn amlwg, y prif ffocws yw asesu ar gyfer dysgu, a'r cilch parhaus yna o ble ry'n ni heddi, beth sy'n eisiau ni symud mlaen er mwyn sicrhau cynnydd fori, a mesur eto a cadw troi o gwmp troi trwy'r amser. Mae fe'n mynd i fod yn anodd i ddod lan gyda system newydd sydd yn sicrhau bod ni'n mesur cynnydd y disgyblion, um, sicrhau bod nhw yn gallu mesur cynnydd eu hunain yn annibynnol ac hefyd fynd o ffordd o adrodd y wybodaeth yna nôl i'r rhieni. I ni'n ceisio gweld sut gallwn ni fesur ac adrodd ar gynnydd ein plant ni yn erbyn y pedwar diben. Mae hwnna ar hyn o bryd yn rhywbeth i ni'n gweithio arno. i ni meddwl am ddefnyddio'n tiwtoriaid dosbarth um, a defnyddio'r tiwtor i gael y disgyblion i fedru mesuru'i hunain yn, edrych, yn erbyn y pedwar diben, edrych cael y plant i fedru sôn am y pedwar diben a sôn am ei hunain o fewn y pedwar diben gan adnabod i cryfderau a'i gwendidau. So, cwiz aml ddewis yw e. Um, amdano pob un o'r pedwar diben, ac wedyn o dan hwnna, mae yna cyfres o gwestiynau i ddisgyblion ateb, a mae rhaid iddyn nhw ddewis pethau fel um, rydw i'n hoffi her, weithiau, bob amser, byth, ac yn y blaen. Um, ac ar y diwedd wedyn, maen nhw wedi cael sgôr amdano pob un o'r uh, pedwar diben yna. Maen nhw'n plotio hwnna ar um, graff reiddiol wedyn ni, um, ar ddechrau'r uned. Ar ddiwedd yr uned, ni'n neud yr un cwis eto, ac alwn ni plotio eu canlyniadau nawr. So mae'n dangos i'r disgybl beth yw'r cynnydd yna, ond yn ogystal yna, mae fe'n rhoi dealltwriaeth iddyn nhw o beth yw'r pedwar diben, achos ein nod i fel ni fel ysgol yw bod hwnna'n rhan o iaith bob dydd y disgyblion a bod nhw'n deall taw dyna beth yw pwrpas dod i'r ysgol. Mae'n plant ni yn debyg i gynllun dyfodol llwyddiannus yn lla- llanw y taflenni y myfyrio ar eu profiad yn ystod yr wythnos neu yn ystod y, y, y pwnc i ni wedi bod yn cyflwyno iddyn nhw ac um, trwy y myfyrio yma ar eu profiad yn ystod yr wythnos mae nhw yna yn medru gweld beth mae nhw wedi dysgu, um, sut mae nhw wedi datblygu o'r hyn roedden nhw'n gwybod ar ddechrau'r wythnos a sut i um, ddefnyddio'r sgiliau um, ar gyfer y pwnc nesaf. O ran adrodd i rieni yn defnyddio'r dull yma, byddwn ni'n gweud falle y ffordd gorau i wneud hwnna yw defnyddio'r camer daith dysgu fel um, mae'r disgyblion yn gweld e. So byddwch chi'n gallu esbonio iddyn nhw beth mae fe'n meddwl, um, pa gam mae'r mae disgybl arno. A gallen nhw wedyn ni gweld cynnydd wrth i amser fynd ymlaen o ba gam mae'r disgybl wedi symud ymlaen ato fe. Ond hefyd bod rhieni'n cael y disgrifiad yna o beth yw'r cam nesaf, fel bod nhw'n gallu gweld i ble maen nhw'n mynd i fynd nesa yn ôl y pedwar diben.
Un o'r dulliau ni'n edrych arno eleni yw uh, i wahodd rhieni mewn i'r ysgol ac i weld gwaith disgyblion um, ymarferol, yn ymarferol, uh, yn ytrach na um, gweithio ar ddarn o waith ysgrifnedig. Mae cwricwlwm Cymru Celtic ac Ewrop yn edrych ar ddarn o waith fydd yn cael ei berfformio. Felly fydd rhieni'n dod mewn i weld cynnydd ein disgyblion ni, plant nhw, um, mewn perfformiad. A hynny yw, maen nhw'n gallu gweld cynnydd i plentyn nhw, sy'n rhaid i fod ar bapur mewn llyfr, maen nhw'n gweld plentyn i hunain wedi datblygu trwy, yn, yn, yn, yn ei hyder, uh, yn gallu uh, dangos a perfformio rhyw ddarn dyn nhw ddim wedi gweld o'r blaen. Ac ni'n gobeithio amrywio'r dulliau i ni'n rhannu cynnydd plant gyda'r rhieni. Yn ogystal â hynny, un peth ni wedi gwneud o fewn y carwsel um, yw ni wedi bod yn creu taith lyfr dysgu. Felly, mae disgyblion ar ddiwedd pob uned o pob un o'r meisydd dysgu a phrofiad yn cael dewis tri gwahanol darn o waith i roi mewn yn y taith lyfr yma fel portfolio bach. Um, wedyn ni, ar ddiwedd y flwyddyn, y nod yw bod y disgyblion yn gallu rhoi copi o hwn i'w rieni nhw. Ac yn y taith lyfr yma, maen nhw'n gosod i gwaith gore posib nhw, uh, a maen nhw'n deall bod y llyfr yma, taith lyfr yma, yn grynodeb o'i hymdrechion nhw yn ystod y flwyddyn ac ar ddiwedd y flwyddyn dyma beth fydd gyda nhw i ddangos i bobl eraill o ran eu cynnydd nhw yn ystod y flwyddyn. Ydyw e'n mynd i weithio? Ni ddim yn gwybod, ond ni'n mynd i drealu fe, ni'n mynd i weld, ni'n mynd i werthuso fe, uh, a gobeithio fydd ambell i beth bach dan do mas ynddo fe, gallwn ni symud mlaen gyda ni mewn i'r flwyddyn academaidd nesaf.